א גוטן טייערע אידן צו צווישן אונז נאמבער פֿיר און פֿערציק מיט רבי יוסף זאב בראווער. און א גוטן רבי יוסף זאב. א גוטן ר' פנחס.
סאו ר' יוסף זאב האסט מיר געשיקט א שאלה סאך כ'ווייס נישט פארוואס כ'האב מיך אפגעשטעלט אויף דעם בשיס כו. יענער באציט זיך אויף א ענפער וואס אונז האמיר געגעבן וואס דו האסט געגעבן וואס אונז האמיר אויסגעשמועסט און דו האסט מסביר געווען אין די פריערדיגע צווישן אונז נאמבער דרײַ און פֿערציק. אז ווען עימיצער מוטשעט זיך מיט א שווערע געפיל זאל ער עס נישט פרובירן צו פייטן, נישט טרייען צו קעמפן דערמיט, יא נאר ארבעטן, בקיצור דו האסט געזאגט וואס דו האסט צו זאגן, ווער ס'וויל דאס גייט זאל צוריק גיין איינס און הערן די גאנצע דיין גאנצע תשובה. איך וועל דיר קודם א רגע נאר קוואוטן וואס יענער קוואוט פון דיך, אקעי? ער קוואוט פון, ער קוואוט מיך?
ער קוואוט יא, ער קוואוט פון ר' פנחס אז ר' פנחס האט זיך פאריגע וואך אנגערופן אז פרוביר זיך נישט טענה'ן ווען דו האסט סאושעל ענקזייעטי, ווען דו האסט דיינע אישוס וואס דו מוטשעסט דיך מיט, פרוביר זיך נישט טענה'ן מיט א גאון ווייל א גאון ארבעט נישט דא. יא. אויף די קוואוט פרעגט ער זיין קוועשן. אקעי. און זיין שאלה איז אז ס'שטייט דאך אין ספרים אז ס'דארף זיין מוח שליט על הלב, צו נישט דאס מיינט עס אז א מענטש זאל יא זיך טענה'ן, ס'מאכט נישט קיין סענס די פילינג, זאל ער זיך טענה'ן, זאל די מוח זיך טענה'ן מיטן הארץ און מסביר זיין.

ער פרעגט, פארוואס זאגט פנחס, ר' פנחס, אז נוץ נישט קיין נגעון דא וועגן ס'וועט דיך נישט העלפן, די זאך איז א אישו פון געפילן און נגעון קומט נישט דא אריין, אונז זעמיר דאך אין חסידישע ספרים איז דא א ענין פון מח שרת אל הלב, דאס מיינט אין אנדערע ווערטער אז די היגיון וואס קומט פון מח זאל זאגן פאר די געפיל וואס קומט פון הארץ און מאכן סדר מיטן געפיל. זייער גוט, זייער גוט, זייער גוט אוועקגעשטעלט די קשיא. איך מיין די חסידישע ספרים רעדן ווען די הארץ איז דא און די מח איז דא. קעי. און וואס דו האסט קאנטראל אויף וואס דיין הארץ פילט און אויף וואס דיין מח טראכט, אבער אויב דיין הארץ איז נישט דא נאר דיין הארץ איז סטאק מיט א לופ פון פילינגס וואס אין די פראפעשענעל דייעגנאסטיק וועלט הייסט עס סאושעל ענעקזייעטי, איז גייט די גרעסטע חכמה ניגון וואס דו גייסט אויפקומען מיט דיין מח נישט אויפטון ווייל דיין הארץ איז נישט דא בכלל, דיין הארץ איז געטרעפט מיט עפעס. אונז טרייען אין די פראסעס פון טעראפי. אז דער מענטש זאל צוריק באקומען זיין הארץ, און ער זאל צוריק באקומען זיין מח, און ער זאל קענען דילן דערמיט. אין אנדערע ווערטער, דער מענטש וואס ליידט אויף א וועג וואס דו האסט דיך, וואס דאס האסטו, איך טייטש אריין אז דאס האסטו געמיינט ווען דו האסט געזאגט אז עגאון ארבעט נישט דא, איז ווייל די אישו איז נישט, העי, דער מענטש האט נישט עפלייט קיין עגאון, ער האלט שוין נאך אלעם ווען, ווען א מענטש שיקט שוין אריין דעם קוועסטשן, ווען א מענטש קומט שוין צו טערעפי און ער זאגט, איך מוטשע מיך מיט די און די זאך, איז עס נישט אז ס'פעלט אים א עצה, און די טעראפיסט גייט אים נישט געבן קיין עצות. ער האט באמת א א לופ אין וואס ער איז סטאק, וואס דאס ברענגט אים זיין סאושעל ענקזייעטי. לדוגמא, ער טראכט אז ער איז גארנישט ווערט, נישט ער טראכט, ער פילט, ער פילט נעטשערלי נאך פאר ער הייבט אן צו טראכטן, נאך פאר ער שטייט אויף, איז ער שוין געפראגרעמט אז ער איז גארנישט ווערט. ס'איז דא בורא, בורא כשמש, ער איז גארנישט ווערט, און נאכדעם קומען מחשבות. נאך א נקודה אויף דעם, נאך פאר די אלע מחשבות קומען, די וועלט איז א מורא'דיגע דעינדזשערעס פלאץ,
אלע מענטשן ארום מיר זעען פונקטליך אלע מיינע חסרונות, זיי ווייסן עס, זיי זעען עס און זיי שפירן עס.

אויב דאס וואלט ווען געווען די אישו וואלט עס געארבעט מורא'דיג גוט. אויב די אישו וואלט ווען געווען אז דער מענטש ווייסט פשוט נישט פון די היגיון וועגן ער ווייסט פשוט נישט וועגן קיינער האט אים עס נישט פארציילט, אבער אויב דו גייסט פארשטיין אז די אישו פארוואס דער מענטש אין פירסט פלעיס האט די סאושעל ענקזייעטי ווייל ס'פעלט אים צו עטעטשמענט פון די יוגנט צו ער האט א געוויסע טראומא וואס ער האט געהאט אדער געוויסע אנדערע זאכן וואס זענען געשעהן ביי אים וואס לעקאוויט דעם איז ער געווארן פארדרייט. איז גייט איר גאון נישט העלפן, און אויף וואס איר גאון קען איר העלפן, אגב סערטען סי בי טי טערעפיס, ס'דא סערטען טערעפיס וואס ארבעטן מיט דער גאון אויף א געוויסע וועג, אויף די פארט וויפיל דער גאון איז אינוואלווד, און ס'איז אסאך מאל מורא'דיג מורא'דיג שטארק אפעקטיוו ביי די וועי, און דאס איז טאקע קען אויך זיין מח שאלת רע לב אין די פלעצער ווי ס'ארבעט, באט אין די פלעצער ווי ס'ארבעט נישט, ווי דיין סוב קאנשעס איז שוין אזוי געטרעפט און דיינע איינרעדענישן אדער נעגעטיוו פילינגס איבער דיך אליין, למשל אזוי ווי איך האב דיך געזאגט, דער מענטש פון די סאושעל ענעקזייעטי, ער פילט באמת ווי ער איז גארנישט ווערד, די אלע ליסטעס וואס איך האב דיך אויסגערעכנט, כמעט אלע מענטשן וואס איך רעד מיט זיי, וואס איך אינטערוויו זיי, וואס זיי ליידן אויף סאושעל ענקזייעטי, זענען געבויט אויף דעם, זיי זענען זיכער אז יעדער פילט און זעט זייערע שוואכקייטן, און זעט אויכעט ווי זיי ווערן רויט, און זעט אויכעט ווי זיי שעמען זיך, און זיי האבן די גאנצע ליסט, איז וואס דארף איך יעצט טון מיט אים, דארף איך אים אנפאנגן מסביר זיין אז ער איז נישט גערעכט? איטס נאט גאנא ווארק, איי טרייד דעט, ווייסט וואס כ'מיין? לייק.
זייער שיין און זייער קלאר כדרכך יוסף זאב. כ'וואלט צוגעלייגט נאר איין קליינע קנעטש, ס'קען אפילו זיין ס'געווען אינקלודעד אין דיין ענפער, אז כ'מיין ווען מ'רעדט פון שואל מוח שליט על הלב איז עס א לאנג טערם גאול, אז א מענטש זאל זיך ברענגען צו א פלאץ אז ער זאל זיין אין קאנטראל פון זיינע געפילן, אז ער זאל קענען זיין בשמחה אדער בעצבות אדער מיטפילן מיט יענעם בצער, עט וויל, אבער זיי קענען אליינס זיי פולי קאנ. כ'מיין נישט קאנטראלן די פילינגס אזוי ווי איך ווייס איך פיל ס'איז ס'איז אין פלאץ צו מאכן די דיסקלעימער אז מ'זאל נישט ארויסווייזן קיין געפילן און ווייל מ'קען נישט א געוויסע שוועריגקייט וואס שטערט די מענטש ארויסצוווייזן די געפילן וואס אסאך פון אונז שוין כ'מיין אסאך פון אונז האבן טו א סערטן עקסטענט אבער כ'מיין אז ער זאל קענען זיין פולי בשמחה אבער עט וויל. שמחת תורה און פורים מור'דיג בשמחה, תשעה באב בעצבות, ווי מ'זאל עס קענען קאנטראלן, און די זעלבע זאך מיט אלעם, אנגעכאפט א משלים וואס יא יעדער איינער פון אונז האט שמחת תורה און פורים און האט תשעה באב, איז יא אבער ווען ס'קומט למעשה ווען די שארט טערם יעצט ווען מ'ארבעט איז די מח שלה תעלה וואס איך טראכט איז אז די ספרים מיינען נישט דאס ווייל במציאות ארבעט עס נישט, מציאות איז יא ס'ווען זאג מיר צו איך בין גערעכט דו ביסט דאך די מומחה דא. אז די מציאות איז אז ווען א מענטש פרובירט אויפצופייטן א שלעכטע, כ'וויל נישט נוצן די ווארט שלעכט, א אזא מין זאך ווי סאושעל ענקזייעטי, אקעי, א שווערע געפיל, א שווערע לאג, א טשיפ אין קאפ, היגיון שכל ארבעט נישט, מען קען זיך נישט טאן טענה'ן מיט דעם, נישט נאר ס'ארבעט נישט, נאר מיר דאכט זיך אז די זיך טענה'ן מיט דעם געט עס נאך מער שטאף, נאך מער ברענשטאף, ס'געט עס מער געזאלין, ווייל די זאך דארף פשוט איינגיין. מען קען עס מער, מען פיינט מיט עס, אנערקענט מען עס מער. עס איז אזוי ווי ווען א מענטש מאכט אפ, ער גייט נישט טראכטן פון פינקע פרעש וואס פאלן אראפ פון דאך. עס איז לא מלא את זה. ער טראכט אז איך גיי נישט טראכטן, און יא, תוך כדי ער טראכט פון רויטע פרעש וואס הענגען אראפ די דאך. דאס איז עס. ווייל ער זאגט אז ער גייט נישט טראכטן, און ווי מער ער זאגט אלץ מער טראכט ער דערפון.
יא, הונדערט פראצענט. און ס'איז דא א סערטען לעוועל וואס דאס איז טאקע די טערעפי, די טערעפי נעמט דאס ביסל מח וואס דו האסט נאך יא און די ביסל הארץ וואס דו האסט נאך יא און לעבט עס צוריק אויף און סעט דיך אויף אז דיין מח זאל קענען טראכטן ווי די מח און דיין הארץ זאל קענען טראכטן ווי די הארץ. און דעמאלטס איז דא די ארבעט ווי די. וואס זאגסטו? דעמאלטס איז דא די עירוב צווישן?
כ'האב עס אויסגעפירט, יא. מיין שטעלט האט אריין עירוב. אמת. און ס'איז ביי מיר איז דבר פשוט אז עכטע גוטע טעראפי ווען דאן רייט איז ממש די טיפקייט פון די ספרי חסידות און ספרי מוסר. כ'מיין ס'איז מיך א דבר ברור אויך, ס'קומט ארויף אויך אסאך מאל אין די צימער ווי מ'זעט ווען מ'לייגט זיך אריין ארויסהאבן עפעס, ספעשעלי אויב מ'רעדט פון א קלייענט וואס האט א מושג, ליגט אביסל אין חסידות, מען קען עס זעהן, מען קען פילן די ספרי מוסר וחסידות וויטין די פראסעס פון טערעפי, זייער שטארק. וואו!
פיין, שכוח ר ס פאר אזוי שיין מסדר, שכוח פארן מיך ארויסבעילן. אקעי, נאך א שאלה, א שאלה פון א צווייטן איד, אז ווען ער וויל עפעס טוהן, ער טוט עפעס א זאך וואס ער פרסוט זייער שטארק, ער וויל עס טוהן, ער וויל עס טוהן גוט, און וויאזוי קען ער אבער וויסן, דאס איז זיין שאלה, צו ס'קומט נישט פון א פלאץ אז ער איז דווקא אומזיכער מיט זיך אליין, יא, און במילא וועגן דעם וויל ער אזוי שטארק טון יענע פעולה, איך ווייס נישט, יענע מעשה, יענע גוטע זאך, יענע גוטע הנהגה, ווייל ער וויל דעקן פאר די אומזיכערקייט וואס ער פילט מיט זיך. כ'האב פרובירט אראפצולייגן זיין שאלה אזוי ווי ער האט עס געפרעגט, אבער לאמיך עס טרייען איבערצוזאגן מער פשוט'ער. אביסעל ווייס איך ווען איך טו עפעס וואס איך פיל אז איך טו ווייל עס קומט פון א גוטע פלאץ, אפשר קומט עס סתם פון א אומזיכערקייט, איך בין אינסעקיור מיט מיר אליין, און וועגן דעם טו איך זאכן צו קאווערן אויף דעם. כאילו מיך אליין געבן א סיבה אז איך בין גענוג גוט. כ'מיין אז דאס איז זיין שאלה.

טייפ אוו, איך האב נישט ליב לעיבלס אבער דאס איז די. ביסטו מסביר זיין פון וועלכע ענין מ'רעדט? דאס איז לכאורה די דירעקשאן פון ווי ער פרעגט. ווען א מענטש טוט א זאך פלעין וועגן ער וויל עס טון און ער האלט אז ס'איז די ריכטיגע זאך, ער טוט עס און גאנגען, ער פרעגט אפילו נישט קיין קשיות, ער שיקט אפילו נישט אריין קיין שאלה צו צווישן אונז פרעגן וועגן דעם. אקעי.
ווען א מענטש טוט עס אביסל מער אבסעסיוו און ער איז באמת אומזיכער, ער פילט אומזיכער ווען ער טוט עס. אפשר ווען א מענטש איז אזוי שטארק נישט אין טאטש מיט זיך אז ער קען נישט וויסן, דעמאלטס גייט ער טאקע, גייט אים נישט קענען העלפן די תירוץ וואס איך ענטפער דיך יעצט, איז דעמאלטס ווייס איך נישט וויאזוי די קשיא קומט ארויף וועגן ער ווייסט דאך אזוי שטארק נישט, אבער אויב ער קען. דאס הייסט אז ער מיינט צו זאגן אז אפילו ער טון עפעס אנדערש, יא, א דריטע זאך און א פערטע זאך, וועט ער נאך אלץ בלייבן נאכדעם מיט די זעלבע ספיקות? אדער יו נאו וואט.
לאמיר נעמען א זאך וואס דו ביסט הונדערט פראצענט זיכער, דו האסט נישט קיין ספק דארטן צו דו טוסט עס פאר די ריכטיגע ריזען וועגן דאס איז וואס מ'דארף יעצט טון, אדער צו דו טוסט עס וועגן עפעס א נישט ריכטיגע ריזען, כאילו דו ווילסט דיך פילן, איי דאנט קנאו, וואטעווער עס האט אויסגעשפילט, עפעס א געוויסע
אומזיכערקייט, אדער
ער וויל קאונטערן עפעס א געוויסע איינרעדעניש, אדער עפעס אזא מין זאך, קוק די חילוק פון די זאכן וואס דו טוסט וואס דו ווייסט זיכער וואס איז ריכטיג און קלאר און רואיג. און טאמער קענסטו נישט טרעפן די זאך וואס מאכט דיך יא פילן אזוי ווי איך בין צו קיו, איך האב דאס געטון וועגן די ריכטיגע סיבות, איז א סימן לכאורה. אוי, דו ריטשט אריין אין א אנדערע זאך. קוק, איך וועל איבערזאגן וואס איך האב פארשטאנען וואס דו האסט יעצט געזאגט. קוק צו דו ריטשט די לעוועל פון פלעינע רואיגקייט און צופרידנקייט מיט וואס דו האסט געטון, אדער צו ס'איז נעווער ענדינג.

אבער צו די טאטע, צו די מלמד, צו קיינעם רעדט עס נישט, און די טאטע זאגט אז ער האט אים אויך פרובירט נעמען צו ספיטש טערעפי, האט גענומען אדער וויל נעמען, ער גייט צו ספיטש טערעפי, אבער ער זעט נישט צו, ער איז נישט זיכער קודם אז דאס איז די ריכטיגע פראפעשן וואס מען דארף דא האבן, און בכלל דער קינד רעדט נישט צום ספיטש טערעפיסט אויך נישט, איז וואס טוט מען אין אזא פאל? און
ער האט געפרעגט, און ער האט געפרעגט עטליכע זאכן, וואס זאל ער טון, וויאזוי זאל ער זיך אומגיין, יא? שמועס אויס די שאלה. צי זאל ער צווינגען דעם קינד און אים כאילו איינטיילן אז ער מוז רעדן יענע דירעקשאן צי ער זאל עס איגנארן, דאס דאס זענען געווען מער ווייניגער זיינע שאלות, וואס ער זאל טון, וואו ער זאל גיין, צי עס איז גוט צו גיין צו פישטיין. אן דייעגנאזן, אקעי? אונז דייעגמנאזן נישט דא איך זיכער נישט. און איך אויך נישט.
אויף האטליין זיכער נישט. נע איך קען נישט.
אקעי.
ס'סאונד אזוי ווי די סימפטאמס פון סעלעקטיוו מיוטיזם, דאס ווערט אנגערופן סעלעקטיוו מיוטיזם, סערטען קינדער וואס טשוזן ביי סערטען סיטשועישענס יא צו רעדן און סערטען סיטשועישענס נישט רעדן, איך וועל גיין מיט די הנחה אז לכאורה איז עס סעלעקטיוו מיוטיזם, לכאורה, אבער אן דייעגנאוזן, יא דאס איז נישט קיין שום דייעגנאסיס דא. און ס'דא וואס וועלן זאגן אז ס'איז נאך צו יונג צו זאגן צו דאס איז די עידזש, אבער אנדערע וועלן זאגן אז דאס איז דווקא יא די עידזש וואס ס'קומט ארויס, איז ידיעה אין די אין די וועלט אז צווינגען איז זיכער זיכער נישט די ריכטיגע עצה, ס'איז נישט אז די קינד מאכט א דעסיזשען אז ער וויל יעצט נישט דא רעדן צי וועגן ער איז שלעכט אדער וועגן ער וויל איינעם אפטוהן אדער, דאס קינד קען באמת נישט רעדן, ס'איז יוזשעלי געוויסע טראומא וואס די קינד האט געהאט. און ממילא צו דיין שאלה צו דו זאלסט צווינגען אדער נישט, זיכער נישט צווינגען און אויך נישט איגנארן. די ספיטש טערעפיסט איז א גוטע דירעקשאן אנצופאנגען, אבער דאס אויב איז טאקע באמת סעלעקטיוו אוטיזם דארף עס נישט קיין ספיטש טערעפי, דארף עס מער ביהעיוויעל טערעפי, לכאורה פלעי טערעפי וואלט געווען זייער גוט, שפילן מיט א סענד באקס, מיט קלעי, מיט קארדס. פלעי טעראפי וואלט לכאורה געווען א עמעיזינג פלאץ פאר דעם, וועגן דארטן דארף מען בכלל נישט רעדן, און א גוטע פלעי טעראפיסט קען זיין זייער עפעקטיוו מיט אינטערווענשאנס אפילו אין אזא יונגערע עידזש, אבער דער דארף לכאורה ביהעיווירעל טעראפי און נישט ספיטש טעראפי, אזוי ווי ער זאגט ער רעדט דאך אפילו נישט צו די, די קינד רעדט נישט צו די ספיטש טעראפיסט אפילו.
סאו איך האף אז. יא, פיין, שכוח. און בכלל די ענין פון פלעי טערעפי איז א וויכטיגע זאך צו וויסן, סיי ביי קינדער און אפילו אסאך מאל ביי עדאלטס אויכעט. פלעי טערעפי איז א מורא'דיגע גוטע טול. די טאלק טערעפי, די אדער טייפ אוו טערעפיס וואס איך טו יוזשעלי און אנדערע טערעפיסטס איז מעינלי מעינלי און רעדן און אויסשמועסן און פרעגן און ווי ווי שארפער און קלארער און בעסער דו קענסט פרעגן די קוועסטשען דאס איז די טערעפי מה שאין כן די פלעי טעראפיס איז דארף מען כמעט נישט רעדן, יעדע קינד, וועלכע קינד האט נישט ליב צו שפילן קומט אריין און שפילט, און אויב דער טעראפיסט איז גוט געלערנט און ווייסט וויאזוי צו אפלערנען דעם שפיל און אריינברענגען נייע זאכן אין די שפיל קען ארויסקומען אמעזינג אמעזינג זאכן. Wow!
Beautiful! און נאכאמאל, כ'וויל דערמאנען, יא, ס'איז נישט קיין דיאגנאסיס, און ס'קען זיין אז ס'איז גאר אינגאנצן א אנדערע זאך, איך קוק עס נאר אן, ס'סאונדט פאר מיך ווי די וועג, און איך האב געענטפערט וואס ס'זעט מיך אויס,